Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yi dziƒo va vɔ eye wòle fofo la ƒe ɖusi me. Exɔ eƒe fiazia abe aleke wòdo ŋugbe ene. Egblɔ na mi be ne eɖo koa, nu yi ke dzre be yeawɔ koa, yele wɔ ge. Le Mawu Etɔ, le Mawu Evi kple Gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Ebe kpɔ ɖa, nyemagblẽ mi ɖi tsyɔ̃eviwo o. Nyememia gblẽ ge ɖi ada ɖi tsyɔ̃eviwo o. Elabe yayra mee nènye. Mebe woyra wò le Aƒetɔ la me. Ezu yayra vi, ezu yayra me. Ewoe Mawu ka asi be yeyra wò. Ewo dzie Mawu da asi ɖo be yeyra wò. Ewɔ yome ma wobe dɔlawo ne kplɔ ɖo. Ewɔ ta wobe dɔlawo ne kɔ ɖe asi ƒome. Elabe enye yayra me na ye. Dɔla zɔ ame sia ame ke dze yoma. Mele vivitsi me zɔ go ɖi. Azɔ le agbe la ƒe kekeli. Eya ta wona dɔla akpa akpa ɖe ŋuti o. Kpɔ zaba yi ke dzi nèmlɔ ɖa. Kpɔ teƒe yi ke nèmlɔ ɖa. Gake nu ya ka Mawu tsɔ eƒe agbe de me? Agbe ma nèxɔ le ŋuti ya ta be enye Mawu vi vavã. Eya ta be woyra wò. Elabe agbea su asiwò. Kafla ame yiwo kua, meɖe wo nyo wu wò. Meɖe nyo wu wò. Ao, ame nu veve be ele agbe gbea. Ke yi ke nèle agbe le ame nu vevea me. Eye David gblɔ be, Amenuveve kple dzɔgbenyui adze ye yome. Amenuveve asu asiwò le ŋuti. Ele be nàda akpe na Mawu le amenuveve sia me, elabe amenuveve sia wòtsɔ ɖe nye kple wò. Amenuveve kɔ wɔ mí ablɔɖe vɛ. Eyata ɖo ŋuti míaƒe Mawu edze na kpedada. Dela Yesu Kristo dze na kpedada eye gbɔgbɔ kɔkɔe edze na kpedada. Tsɔ gbe dzi na gblɔ na mɔ be akpe ne. Na tsɔ gbe dzi agblɔ na dela Yesu Kristo be akpe ne. Tsɔ gbe dzi na gblɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe be akpe ne ya. O hia wɔ akpedada le ŋutsu ya. Ee kafla ne me do gbe ɖa da akpe ne hã mawu yi ko nya yi ko nye. Ake hia tso gbɔ be na da akpe ne. Ke o nu le ŋutsu ya na gblɔ na mɔ be akpe. Elabe Mawu ƒe dɔ me nyo, eye ƒe ame nyo be li ke. Zi ale si nèle agbe ye Mawu va sue le dziwò kple ale be nàda akpe le yewo katã. Tsɔ wò dzi blibo, tsɔ wò ame tsi blibo, ada akpe na Mawu tɔ, ada akpe na Mawu vi, ada akpe na Gbɔgbɔ. Papa mi da akpe na le ŋuti aɖe wò dɔ me nyo kple wò sɔ. Mi da akpe na ɖo yayra yewo katã ne dzudzure mi dzi. Mi da akpe na be kpɔ mi ata le zã blibo me la. Mekɔ mí wòadelã na nugblẽlawo o la, ee, elabe wòame nu be kple wò nusrɔ̃la le mía dzi. Amewulawo mekpɔ ŋusẽ ɖe mía dzi o, wotsi mía yome vɔ meke ɖe mía ŋu. Ɖela Yesu Kristo, èdze na akpedada. Wòe nye xɔnametɔ, wòe nye ablɔɖe ƒe Mawu. Wòe tsɔ wò agbe ɖo anyi ɖe tanyea ta, ewòe tsɔ wò agbe ɖo anyi ɖe tanye be makpɔ agbe. Eye meda kpe nɔ tɔ kele ŋtsi ye. Gbɔgbɔ kɔkɔe ewo me lio leke nɔgɔ ala. Wa kpe le ŋtsi ye. De nu sɔe ke ne nami aye ke ne nami edze le mia ƒe mɔ zɔzɔ me la ta. Wa kpe dada. Mi kpɔ akpe dada. Le Yesu Kristo be kɔme. Hmm, mia ƒe mawu ye ɖeka kɔe. Dela Yesu ɖeka kɔe le mia si. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka kɔe le mia si. Kpe mi tsɔ na mi le ŋtsi ye. le yesu kristo ƒe ŋkɔ me míatsɔ marko ƒe agbalẽ eta wi ade tso xexlẽme wi ene kɔ yi ɖe xexlẽme wi enyilia marko chapter 16 from verse 14 to 18 mark

eye wòhe nya ɖe wo nu le woƒe dzimaxɔse kple dzimesesẽ la ŋuti bena womexɔ womexɔ ame siwo kpɔe wòtsi tre la dzi se o eye wògblɔ na wo bena mixeyi ɖe xexe la katã me. Eye miɖe gbeƒã nya nyui la na amewo katã. Ame si ke xɔe se, eye wode mawutsi ta nɛ la, woaxɔe ɖe agbe. Ke ame si ke mexɔe se o la, woabu fɔe. Ke dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo, Le nye ŋkɔ me la, woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe, eye woaƒo nu kple aɖe yeyewo. Woalé dãwo. eye ne wono nu wɔam hã la, mele wo si ge o. Woatsɔ woƒe asiwo aɖo dɔlélawo dzi, eye woƒe lãme la sẽ. Haleluya! Haleluya! Ɖela Yesu ƒe nyagbɔgblɔ na eƒe apostolowo ya. Egblɔ na mi be nenye be yi ɖo Yesu yi fofo gbɔ. Yesu be ne yi ɖo yi fofo gbɔ. Nenye be yi ɖo yi fofo gbɔ eye wòna eƒe fia zikpuia, yàxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe, yàdɔe ɖo ɖa mi. Meka ɖe edzi be eɖo ŋku nya ya. Vɔ afi nyae nava, ele gbɔgblɔ na wo be, vevesese, vɔvɔ̃ yi ke le wo me ta, yemele wo gblẽ ge ada ɖi tsyɔ̃eviwo o. Egbea egbɔgblɔm na nye kple wò be ɖe vɔvɔ̃ kple nuxaxa. yi ke yɔ nye kple woƒe agbe ta. Yemagblẽ mí ɖi tsyɔ̃eviwo o. Tsyɔ̃evi ɖeke menye ablɔɖeviwo ɖe. Tsyɔ̃evi ɖeke mevona o ɖe. Tsyɔ̃evia vɔvɔe lé nɛ. Tsyɔ̃evi tsina dzodzodzoe. eya ta be yemagblẽ mi ɖi tso dzi o abe ame yiwo ke si ame aɖeke me yi elabe xexea me be fia yesu nya ame yi ke wònye gbɔgbɔ yiwo le xexea me kplɔm le xexea dzi ɖum yesu nya wo pɛpɛpɛ eya ta be yemagblẽ mi ɖi tso dzi o ne yedo ye fofo gbɔa yaxɔ nya xɔ ɖe akɔ. Ame si ke ava ɖo ŋku nu yiwo katã yi fia mía eye ava ɖo ŋku edzi na mi. Eya ta nye la ne meyia, abe ale si ke Fofo la nɔ menye le mía dome, nenema ke ne eɖo la, ne edɔ gbɔgbɔ kɔkɔea ɖo ɖa, yeanɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la me kple mí. Eye yeawɔ nu sia nu le mía me, eye gbɔgbɔ kɔkɔe nu sia nu yi ke wòwɔ la, awɔe to míawo mía dzi. Awɔe to eye Kristo dzi, eye míawo hã míakpɔ gome le eƒe wɔwɔ me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, enya yi ke gblɔ nea yewɔ ge wɔ la le míawo mía me. Nu yi ke de sia, eyae wòakɔ na mí. To yi dzia, wòakɔe na mí be míazẽ, yeanɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la me anɔ mía gbɔ. Yenɔ mía me le ŋutilã me, gake fifia yeanɔ mía me le gbɔgbɔ me. Elabe Ɖela Yesu Kristoa, Mawue wònye, eye wòva xɔ amegbetɔ ƒe ŋutilã do. Ta le egbe me, ele mía gbɔ le gbɔgbɔ me. Yanɔ kple mí le gbɔgbɔ me. Ta ye magblẽ mí ɖe tsyɔ̃eviwo o. Ŋdi ye gbɔgblɔm be, veve yi ke sem wole nye be, yi fɔ tso yɔdoa me. Mi me xɔe se o. Me ganye apostolo ƒe nya egba o. Egba miɔ mia tɔ. O gblɔe na mi be yi tsitre tso yɔdo la me. Ake mi me xɔe se o. Ɖe mia be tsi ma xɔ se kple tsi me sese ta. Mi me xɔ nya la dzi se o. Ita gbɔ tso. Be nye kple mia se dzi me alea. Be Yesu gblɔ na mi be yeafɔ. Ake Yesu ƒe fɔfɔ sia mewɔ naneke na mi o. Yenye kple mexɔ ye dzi se o. Yata ebe míaƒe dzime sesẽ kple dzimaxɔse si le mía si ta. Ta le be míaxɔ se be yi fɔ tso yɔdo me. Míaxɔ se be nu sia nu yi ke bia ge míele abe le yi ke do ŋugbe na mí asu nye kple wo si. Eye wole gbɔgblɔm na mí be. Míayi ɖe xexea me. Apostolowo megale gbɔ. Nye kple wò nya Kristo ƒe apostolo vavãwo, asrafo vavãwo míenye. Ebe míayi ɖe xexea katã me. Akpa yi ke dzro wò hã be nàyia, yi fi ma nàva yi ɖe gbeƒã. Eye míaɖe gbeƒã nya nyui la. Nya nyui ka? Yesu ŋutɔe nye nya nyuia. Yata be anɔ mía me le gbɔgbɔ la me. Enya nyui ale mía me vɔ. Enu ko mía ke. Eye nya la do go tso míaƒe aɖewo dzi hena dukɔwo, hena dzime tɔtrɔ. Mía yi xexea godo katã. Mía va de gbeƒã yi ƒe nya nyui la na dukɔwo. Ame si ke xɔe se, nenye be míkɔ nya la na ame yi ke xɔe se la, eye míede tsi ta nɛ la, woaxɔe ɖe agbe. Ele be míayi nu gbagbe ɖe sia ɖe gbɔ, ame gbagbe ɖe sia ɖe gbɔ yi ke nye Amegbetɔ Vi la gbe ya me kpɔ. Ele be nye kple wò míate ɖe teƒe ma agblɔ Mawu ƒe nya la na. Mawu le wò dɔm be wò hã nàgblɔ yeƒe nya na ame aɖe. Gblɔ na ame aɖe be Yesu lɔ̃e. Gblɔ na ame aɖe be mègatsi dzi o. Gblɔ na ame aɖe be Mawu ele nu yeye wɔ ge le eƒe agbe me. Gblɔ na ame aɖe be netrɔ le eƒe dzi me. Gblɔ na ame aɖe be nexɔ nya la dzi se. Nu ka mee amea le? Matrewɔwɔ me wòle? Ahasiwɔwɔ mee wòle? Amedzudzu mee wòle? Gbegblẽ ka me wòle? Trɔ̃subɔsubɔ mee wòle? Efififi mee wòle? Amenyagbɔgblɔ mee ame la le? Nu ka mee ame ma le? Ame gɔmeɖuɖu, dɔme veve me eye wòlea? Nya ka míagblɔ na ame ma? Ake gbã hafi nyaya nayi na ameawoa, mía ŋutɔwo hã míehiãna enya la gbã. Ele be nya la natu tu le mía me. Nya la natrɔ míaƒe nutsinya. Nya la nawɔ mí ablɔɖevi hafi míate ŋu akɔe na ame. Ebe míayi ɖe xexe godo la katã me. Eye zi ale si ke woxɔe se míele Mawu ƒe tsi na woa, agbe asi wo si. Agbe ka ƒe nya gblɔm Aƒetɔ la le? Menye xexea me ƒe agbe o. Dziƒofiaɖuƒe la ƒe agbe. Dziƒofiaɖuƒe la me yiyi ƒe agbe asu eya masu. Eyata Kristo le wo dɔm le ŋdi ya. Be nàkɔ nya la kɔe na ame si ke mesẽ nya la kpɔ o, eye ame yi ke sẽ nya me dzi si nya la, nàɖe nya ʋeʋea ɖa gɔme nɛ, eye nàɖee kɔ fiae, be wòakpɔ gome le tsiléle me, woalé Mawu ƒe tsi nɛ le Via Yesu Kristo me. Ebe ke ame yi ke mexɔe se o la, woabu fɔe. Amewo le egbɔ be womexɔ Yesu dzi se o, eye womexɔ Mawu dzi se o, womexɔ gbɔgbɔ kɔe dzi se o. Gblɔ nya la nɛ gbɔ. Ne gblɔ ne hafi mexɔe se o la, hafi mexɔe de eme oa, woabu fɔe. Fɔbubua le be neva. Eye wò ame yi ke le nya la gblɔm ne wò hã mexɔe se oa, fɔbubu ava wò hã dziwò. Ne mexɔ nya la de eme be Yesu Kristo tsi tre vavã eye wòyi dziƒo le tɔ la gbɔa? Wòva ɖe mí le xexea me oa? Wò hã mèxɔe edzi se oa? Agbe mavɔ masu wò hã si o. Elabe be yee nye mɔ, nyateƒe kple agbe la, ame aɖeke mava Fofo la gbɔ ne menye to ye dzi o. Dzi ya me dzi maɖe gbeƒã nɔ. Be nànya be Aƒetɔ la dzie koe míato. Hafi ɖeɖekpɔkpɔ vavã ma nasu mía dzi, hafi míawo hã míate ŋu atsɔ nya la akɔ na ame aɖe. Ebe ke dzesi si la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo, Le nye ŋkɔ me la, woanya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe. Míxɔ nunana geɖe tso Aƒetɔ la gbɔ. Ame ɖo tɔe nye dɔyɔyɔ, ame ɖo tɔe nye katutu, ame ɖo tɔe nye mawunyagbɔgblɔ. Ame ɖewo tɔ nya de tsi ƒo na me. Ame ɖewo tɔ nya lé be na me. Ame ɖewo tɔ nya lɔ̃ ame. Ame ɖewo tɔ nye woakpe ɖe ame nu. Ame ɖewo tɔ nye sidzedze. Ame ɖewo tɔ nye nyagblɔɖi. Ame ɖewo tɔ nye kplɔla nyenye. Ame ɖewo tɔ nye subɔsubɔdɔwɔwɔ le Mawu ƒe aƒe me. Ekae nèxɔ? Ekae nède dzesi? Ŋusẽ yi ke nèxɔa, wobe anya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe. Aƒo nu kple aɖe yeyewo yi ƒe ɣeyiɣi me míele. Míele gɔme dzem egbe. Ale yi ke nènɔ Mawu ƒe ŋkume do gbe ɖa, ale yi ke nètsɔ wò agbedeasi na Mawua, eye Aƒetɔa kpe ɖe ŋutiwò be, Agbe yeye ma le wò hã si wò su ge. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma ele wò hã si wò su ge. Ebe yemagblẽ mí da ɖe tsyɔ̃eviwo o. Yemagblẽ mí da ɖe kluviwo o. Yemaɖe asi le mía ŋuti o. Yeadɔ nyaxɔɖeakɔgbɔgbɔ. Ameke aɖo ŋku nu dzi na mí? Woalé dawò, hey! eye ne wonɔ nu wɔame hã mele wo si ge o ne xɔ mawo dzi se exɔ vi la dzi se xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi se eye wole mawo ƒe tsi na o edã mekpɔ ŋusẽ ɖe dzi edã gbɔgbɔ mekpɔ ŋusẽ ɖe dzi o edã ŋutɔ hã mekpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Míawo gblɔ be wode nu aɖi, wokɔ aɖi, wode nu me na ame, ame aɖu aku, mekpɔ ŋusẽ ɖe dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe atrɔ ɖe sia ɖe. Nenye be xɔ gbɔgbɔ la dzi se eye nèka ɖe Mawu dzi eye wole Mawu ƒe tsi la na wòa, esiawo akplɔ ɖo ayɔ dɔamewo. Anya gbɔgbɔ vɔ̃wo ado goe, atu ka amewo, aɖo amewo ɖo, agblẽ Mawu ƒe nya na amewo, ano nu wɔ amewo gake mele siwo ge o. Elabe gbɔgbɔ kɔkɔea eɖe ƒo azɔ ɖe sia ɖe, eɖe ƒoe zi ɖe sia ɖe, eɖea ɖi sia ɖi le nuwo me. Ne woyrii kɔ nɔ hã, ne ɖui hã, naneke medzɔdzɔ ge ɖe edzi o. Aƒetɔ nedo ŋusẽ le ŋuti. Ebe akɔ asi aɖo dɔnɔwo dzi, eye woƒe lãme la sɔ. Aƒetɔ la le wò kpem tɔxɛ be wò hã nànye gbeƒãɖela na ye. Ɖe gbeƒã na amewo eye amewo atrɔ dzi me. Amenuveve le dziwò, gbɔgbɔ kɔkɔe nedo ŋusẽ le ŋutiwò. Nɔvinye, bia gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ le ŋutiwò. Ebe míbia eye woana mí. Mítsii, míkpɔe, míeƒo ʋɔtru woaʋui na mí. Ẽ, gake nui ke le vevie míabia, eyae nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Ne nye kple gbɔgbɔ kɔkɔe le mía sia ke xexea mea, míeɖu xexea dzi. Elabe enui ke nye gblẽa, nui ke nye nu vɔ̃a, atsii na wo be nu vɔ̃ ya, eke nye nyuia, agblɔ na wo be nyuitɔ ya. Aƒetɔ ƒe ŋusẽ naɖiɖi ɖe dziwò le ŋutinye. Gbɔgbɔ kɔkɔe nedza ɖe dziwò veve la. Xɔ Mawu ƒe ŋusẽ ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Xɔ dzo yeye le ŋutinye. Xɔ kekeli vavã le ŋutinye. Mawu ƒe gbɔgbɔ neɖiɖi ɖe dziwò eye xɔe xɔe xɔe le agbɔsɔsɔ me. Nedo ŋusẽ wò le ɣeyiɣia me. Nedo ŋusẽ wò hena Mawu ƒe nya gbɔgblɔ. Nedo ŋusẽ wò hena dɔyɔyɔ. Nedo ŋusẽ wò hena katutu. Nedo ŋusẽ wò hena ablɔɖe. Nedo ŋusẽ wò hena nyagblɔɖi. Nedo ŋusẽ wò hena ŋutifafa. Nedo ŋusẽwò hena dziɖuɖu. Nedo ŋusẽwò hena nukunudɔwɔwɔ. Nedo ŋusẽwò hena aɖeyegbɔgblɔ. Nedo ŋusẽwò hena hadzidzi. Medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta le ŋdziya be Gbɔgbɔ Kɔkɔe netsaka kple wò. Yes. Gbɔgbɔ Kɔkɔe neɖiɖi ɖe dziwò le ŋdziya. Nekɔ dzo yeye de mewò. Nekɔ ŋusẽ yeye de mewò. Blanunyiléle nu va yi, konyifafa nu va yi, aɖukliɖuɖu nu va yi, o hadzedzewo nu va yi. Ke Mawu ƒe nusrɔ̃ ƒe ɣeyiɣiae ɖo, dɔwɔwɔ le Mawu ƒe aƒe mee ɖo, ŋutifafaa ƒe ɣeyiɣiae ɖo, ablɔɖe ƒe ɣeyiɣiae ɖo. Xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe le ɣeyiɣia me. Xɔ Mawu ƒe nusrɔ̃a le ŋutiɣia. Xɔ dzo la le ŋutiɣia. Xɔ kekeli la le ŋutiɣia. Xɔ amenuveve le ŋutiɣia.

Makenton Dalabakaya, gbedodoɖa ƒe gbɔgbɔ neɖiɖi ɖe woagbe dzi. Gbedodoɖa ƒe ŋusẽ nekɔ ɖe mewò. Mawunya xexlẽ ƒe ŋusẽ nekɔ ɖe mewò. Mawunya gbɔgblɔ ƒe ŋusẽ nekɔ ɖe mewò. Nukunu ƒe gbɔgbɔ nege ɖe mewò. Katutu nege ɖe mewò. Nyagblɔɖi nege ɖe mewò. Sidzedze ƒe gbɔgbɔ nekɔ anyi nɔ wò. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ne do ŋusɔ le ŋuti ya, woyra wo le aƒetɔ la me. Keke sia me na nyo na le aƒetɔ la me. Dziƒo ŋutɔ na tsaka kple wo, eye wòatutu eƒe gbɔgbɔ ɖa ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le Mawu etsɔ la, Mawu evi la kple gbɔwɔ kɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.